Mela, grazzi għal kunsill eh, tal-imtarfa, ġibna, ġibna permess biex naċċessaw it-torri li fattarawa fuq il-watch tower tal-imtarfa għanna maħna il mario u l-ċari u ħajtuna naqqa informazzjoni fuq dan it-torri tlaqna. So, we're going out up the stairs, guys.

So this is the movement of the watch. Look at it.
Dan nbena fl-1895 minn Gillet and Johnston tal-Ingilterra u ġie kkommissjonat mill-Re Ġorġ Sitta. Hawn, fi żmien ftit wara l-gwerra kien settlement tal-Ingliżi u l-ewwel fil-fatt l-ewwel permanent settlement li kien għax hawn qabel mal-1800 hawn kien temporary camp tal-Ingliżi. Il-fatt għandna ritratti tal-distakkamenti ta' suldati Ingliżi kkampjati f'barracks temporanji, qishom kampijiet. Mbagħad kien inbena l-isptar David Bruce, U hawnhekk kien l-ewwel permanent settlement tal-Ingliżi. U fejn kienu jibnu permanent settlement, l-Ingliżi kienu dejjem itellgħu arloġġ. Clock tower. Bħal men f'Pembroke, bħal men fl-Isla. Dan bħalissa dawk kemm għadna minn restawr estensiv, kemm it-torri, il-ġebel tat-torri. Bħala binja? Bħala binja u kemm il-magna.

xejn. Eżatt. U minn fejn ġew il-fondi biex biex sar dan ix-xogħol? Mill-Unjoni Ewropea.
Għalhekk. Però aħna x-xogħol li għamilna aħna għamilna kollu volontarjament. Qed tara il-qalb tal-Maltin? Qed jgħiduli li ma ftit oħra ħajduq dan, eh, ġifieri. Għandek baqalek ħames minuti oħra. Baqalilna ħames minuti oħra.
Dan
il-metodu tal-iskappament li ngħidulu gravity escapement huwa simili ħafna tal-mekkaniżmu tal-Big Bang.

We are about 34 meters high, guys. Mela, fi żmien il-gwerra tal-1940-45 kien il-control tower hawnhekk tal-airstrip ta' Qali, tiġi eżatti taħtna. Hawnhekk.
Fejn fejn kienet l-airstrip? Hawnhekk ara fejn il-padiljun ta' Qali. Ta' ta' Qali hawn, football ground, estra. Dil-area kollha fejn qed taraw dawk is-siġar kien jitla' hekk.
So guys, we're waiting for something happening again here. La tasal fil-kwart ta' dik, minuta oħra, minuta oħra, dak il-mekkaniżmu jaqa' u jibda jdur.
We're waiting another 30 seconds.

Mela, Marġ, x'se tgħidilna fuq id-dawl hawn? Speedy kaxaw ta' irrastaw l-alloġġ. Hija? Mbagħad għamlu sistema ġdida ta' dwal. Ovvja. Li jiġu fuq nieper fejn fejn tlajt l-ewwel kont. Aha.
U għandu sistema bil-kuluri. Pereżempju għandek il tixgħel hawn. U jibdel il-kuluri? Jibda jibda jeqleb waħdu. Pereżempju l-ewwel jiġi vjola. All right, all right. Għal għal October, it-tul pereżempju jiġi blu. All right. Sistema moderna.

Dawn x'inhuma dawn? Dawn dawn il-ċrieki huma l-counters tal-kwarti. Hawnhekk din gap it-twila jogħla u jinżel fl-istess toqba u jkun kwarta waħda. Hawnhekk jogħla u jinżel f'di jiġi żewġ kwarti, nofs siegħa, hawnhekk jiġu tliet kwarti u hawnhekk jiġi r-raba' kwarta, is-siegħa. Kif iddoqq dir-raba' kwarta, Hawn dan l-iver hawn jagħti sinjal lil dik tan-naħa l-oħra biex iddoqq is-siegħa biex iddoqq is-siegħa korrispondenti. Dawn huma l-mażżri tal-arloġġ. Dawn huma tal-ħadid u kull element minn dawk tal-ħadid fih 29.5 kilos.